croeso mor iawn i chi i bodlediad Lleisia Lleol, prosiect llwyddo'n lleol. E, Ffion Emyr ydw i, a mae'n braf iawn cael eich arwain chi drwy'r podlediad yma sy'n dathlu lleisia lleol a llwyddiant lleol. Efo cefnogaeth rhaglen Arfor ac ysbrydoliaeth Project Llwyddo'n Lleol, da ni yma i ddangos bo cyfleoedd cyffroes a dyfodol bywiog yn aros amdanach chi yma yng Ngorllewin Cymru. Yn ystod y gyfres yma, mi fyddan ni yn cwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n pryfu bo ffynnu yn ein cymunedau cynhenid ni yn bosib. O entrepreneuriaid, i arloeswyr a mae gennyn nhw gyd eu stori i'w rhannu a mae'n fraint cael bod yma i'w hadrodd nhw. Rwan ta, heddiw 'ma 'da ni yn cael cwmni dau sydd yn bendant wedi llwyddo'n lleol. Lisa Taylor, wyt ti yn artist ofnadwy lwyddiannus yn yr ardal ac Cymru a tu hwnt, a Tom Owen ti'n sylfaenydd y cwmni ofnadwy o boblogaidd, dwi'n ffan mowr, bob tro dwi'n gweld y fan smoothie 'na, ma' raid fi gael un, Swig Smoothies, a dych chi hefyd yn mynd i fod yn rhannu eich profiadau chi o weithio a datblygu eich gyrfa chi yma yn Arfor. Felly, Lisa, o'n i'n deud yn fan'na 'wan bod chdi'n artist, a wedi bod yn efo dy gwmni dy hun wan ers sawl blwyddyn felly dwi'n dy nabod di ers blynyddoedd felly deudath ni chdi bach o dy hanas di t'wod sut nes di fynd ati i i ga'l yr ysbrydoliaeth na i i ddeud dwi'n artist. So fe nath o ddigwydd reit naturiol sdi. Ie. Yym o'n i wrth fy modd yn neud celp pan o'n i'n hogan fach a t'od dad yn lluchio paent a petha gwaith llaw aton ni o hyd. Ie. Yym o'dd 'na artistied yn byw yn y pentre pan o'n i'n fach yym Mark a Madeline odden n'w newydd raddio o Goleg Celf Saint Martins ar y pryd pan o'n i'n hogan fach. Ie. A odden nw'n hollol sgint. Yym dwi'm yn gwbo pam nathon n'w ddewis dod i fyw i Rosmeirch o bo man. Ie. Yym ond odden nw'n dod lawr i tŷ ni i gael swper yn aml achos bod nhw mor sgint. Um, a oedden nhw wedi gwneud ffrindiau fo mam a dad a dwi'n cofio meddwl, oh my god, mae'r pobl yma mor cool. Yeah. um, so ni'n lyfio cael gwneud lluniau bob dydd pan yeah. dwi'n hyn. A wedyn, ie, yeah, just dechrau meddwl am beth i wneud fel gadael ysgol, mynd i Coleg Menai i wneud Arts Foundation, wedyn i Lundan i astudio cwrs celf peintio. A wedyn nath bob dim jyst dechra fanna rili a t'od o'n i'n meddwl mynd lawr y lôn a ella bod yn yy athrawes art neu... Ia. ...gweithio mewn oriela a gesh i brofiada rili da yn gweithio mewn oriela yym ond ia dwi wrth fy modd yn bod tu ôl i'r canfas. So ia jys teimlo mor lwcus rili o fod wedi ca'l neud o ers yn llawn amser ers saith mlynedd bron 'wan. Waw da. Ie.
Do, a mwy na thebyg i bobl sydd yn gwrando ar y podlediad yma, mwy na thebyg i bod nhw wedi gweld dy waith celf di. Tibod, mae o reit drawiadol ac yn unigryw iawn, achos oh, ti yn cymys brydoliaeth o dy ardal di mewn ffordd, tibod, o'r mynyddoedd. Uh, a felly, sut ti'n mynd ati i greu y gwaith arbennig yma 'ta? Yym ia dwi'm yn me'wl swn i isio peintio yn unlle arall yn y byd i fod yn onast. Na oce. T'mo' ma' 'na ysbrydoliaeth ddiddiwadd yma does yym a dwi me'wl o'n i'n cymyd adran ganiataol chydig bach pan o'n i'n fengach. Ie. A pan esh i coleg o'n i'n sylwi bo' fi'n colli adran ofnadwy yym ag yn amlwg do'n i'm yn gallu gweld nhw so o'n i'n trio cofio sut oedden nhw'n edrych. Yeah. Um, so dyna sut nath o gychwyn rili really. ni o'n i'n neud llefydd dychmygol yn y cychwyn. Yeah. Um, a trio jyst cofio sut oedden nhw'n edrach, sut o'n i'n teimlo pan o'n i'n yn y mynyddoedd a ballu. So oedden nhw'n reit abstract. Um, a dwi dal yn licio neud pethau reit aniaethol hyd mm. heddiw. Ond beth sy'n neis ydy, dwi'n cael comisiynau'n dod i fewn lle mae pobl yn gofyn i fi wneud llefydd penodol. Ie. Yym so ma' hynna chydig bach mwy o challenge yn amlwg 'chos ma'n gor'o' edrych yn union 'r un fath. Ie. Yym ond dwi yn licio ca'l y rhyddid i neud y rei bach mwy abstract dychmygol 'ma. Yym so ia jyst mor falch o ga'l byw 'ma rili a ca'l yr ysbrydoliaeth 'ma reit ar stepan drws. Yym a na mae mae'n stunning yma dydi? So ie js rili lwcus. Ie. A swn i'n deud dros y blynyddoedd dwitha rwbath dwi'n i weld o dy frand di neu dy fusnas di, tibod ti di gweithio'n galed iawn ar yr edrychiad yna, so sut nes di fynd ati i ia gychwyn y brand? Ma' hwnna'n gwestiwn da achos ma' hwnna di digwydd reit organic hefyd achos pan o'n i'n cychwyn allan yym Dwi'm yn meddwl odd cyfrynga cymdeithasol a betha'n rwbath mor bwysig. Ia. A o'n i'n canolbwyntio mwy ar jyst bod yn artist fatha t'od jyst arbrofi ffeindio steil fy hun yym a dyna be' o'n i'n ganolbwyntio ar a wedyn fel ma' amser 'di mynd ymlaen dwi me'wl ma' cyfrynga cymdeithasol 'di mynd y' rili pwysig. Hmm. A obviously oedd genna fi'r lliwia 'ma'n barod o'n i licio gweithio efo. Wedyn ti'n ti'n trio cael fatha logo sy'n kind of cyd-fynd efo hynna a 'dyn ma' grid dy Instagram feed ne' ne' be' bynnag yn kind of mynd ma'r lliwia 'na jyst yn digwydd yn eitha naturiol ac yn organig a 'dyn all of a sudden gin ti ryw fath o brand neu fatha lliwia neu petha ma' pobol yn cysylltu chdi efo. Ie. Yym so ma' 'di digwydd yn eitha naturiol dwi'm 'di gor'o' meddwl gormod amdano fo rili. Dim bo' fi'n gwbod rili be' dwi'n neud dwi'n winging it bob dydd. Yym. Ond na, ma' ma'n cŵl sut ma'n gweithio rili. Yym dyna sy'n braf rili efo gneud celf achos ti yn creu rwbath dw't? Hmm. Lle dwi me'wl os ti efo busnas lle ti ddim yn creu ma' hwnna'n rwbath arall i chdi so't o feddwl am. Ie. So dwi 'di bod y lwcus fel 'a bo' fi efo'r lliwia' 'na'n barod rili. Yym on' na ma'n ma'n rili diddorol. Ie. A ma' jyst yn dangos pa mor bwysig ydi brandio, a swn i'n dweud bod hwnna'n un peth y ti, Tom, yn bendant, uh, di cael hwyl dda arni uh, efo Swig Smoothies. Felly, dydath ni chdi bach am sut ysdi ati i gychwyn y busnes yna ta? So, o'n i'n gweithio'n America um, fel soccer coach, yeah. um, tennis coach. um, a wedyn, dyna gael 30 days i trafeilio. Um, a, tra ni'n trafeilio wedyn, o'n y queue tu allan i uh, juice bars a smoothie bars. So, yeah. yn fanna wedyn, nes i sylwi, nes i ddechrau mynd mewn i smoothies yn fanna. Uh, o gen i fi gwyddal, oedd yn ffrind, ffrind dad o fi, oedd o'n mynnu bod ni'n mynd i smoothie, uh, cael smoothie bob bora. A wedyn, wrth gwrs, efo lockdown o fachu, oedden ni'n, o'n i'n methu mynd nôl i America, ond wedyn o'n i'n meddwl, sôn y gyfle gwych, dre explorio, ydyn ni'n lli cychwyn cwmni smoothies yn Gogledd Cymru. A wedyn, ie, dyna lle mae Swig di dechrau. Da. Lly sut es di ati i gychwyn y busnes? Achos mae hwnna'n rhywbeth mowr hmm. iawn mm. i, i ddechrau arni. Tyd, be oedd y camau cyntaf na o chdi'n goro i wneud? So, um, o'n i efo'r syniad. Um, a ni'n ni dechrau wneud bach o market research, a dwi'n meddwl mae hwnna'n pwysig yn, yn, yeah. yn un busnes. Tra ni'n neud hynna, nes i weld advert llwyddo'n lleol. Yym ar Facebook which nath newid bob dim 'c'os odd o'n actually rhoid gôl a trefn ar be' o'n i'n actually meddwl am. Ie. Felly pan nesh i nesh i fynd a yym ymgeisio ar hwnna lwcus iawn i ga'l mynd arno fo efo dwi me'wl o' 'na yym pedwar ar ddeg o fusnesa eryll arno fo. O ie. So wedyn nathon ni fynd ar cwrs o o deg wsos mil o bunna hefyd i helpu ni ddechra a o fan 'na nathon ni nesh i gychwyn swig o ran dechra gwerthu So wedyn oedd y busnas yn barod i werthu o Vauxhall Corsa fi lle o'n i'n delifero smoothies o gwmpas Da. yy Gaernarfon. Lle reit cwl. So wedyn oedd ymateb hwnna yn dda. So hwnna oedd foundation o sut nathon ni gychwyn. Ia. Ia. Da.
A t'od o hynny ti 'di tyfu a 'di tyfu... Hmm. ...yym felly d- dathon ni be' odd y be' odd y cama' nesa wedyn? O. ...oddach chdi'n gor'o' neud? Oce so yym
So o'n i'm yn gwybod sut oedd y cwmni'n mynd i edrych yym ar ôl delifero smwddie. So o'n i'n gwybod oedd y demand yna. So hwnna oedd y peth o'n i'n poeni am. Dyna oedd mam a dad yn cwestiynu fi. Fatha, ocê, ti 'di mynd i America lle mae'n braf a bob dim a ma'r ma'r yym culture yn wahanol yna. Osa demand yna yn Golgad Cymru? Wel oedd y delifero smoothies 'di ddangos bo' 'na felly yym o'n i isio o'n i isio neud cwmni smoothies go iawn 'wan. So o'n i 'di meddwl amdan ga'l siop mewn dan um, creu smoothies a gwerthu nhw wedyn, tebyg i be mae Innocent yn neud mewn yeah. caffis a be bynnag. A wedyn, nath ffrind dadu, sa'ch chdi gallu gael fan. O'n i'n meddwl sa'n bosib gael fan smoothies just cos oedd logistics dŵr a falle. Yeah. Turns out fo oedd o. So, um, o'n i'n meddwl fan straightforward, gallu um, help llog wedyn gan banc i, uh, um, i gael y fan. A wedyn, ia, trawsnewid o nath o cymeryd chwech mis i drawsnewid o gyda help yym ffrindia a teulu a bob dim. A wedyn yy ia, cychwyn ar y maes ar y twelfth o June two thousand twenty one ar y maes yn Gaernarfon nathon ni agor y y fan swig Ie. yn yy yn official. Da. A ti'n mynd ar hyd a lled y wlad ŵan t'od ti'n mynd i wylia gwahanol, ti bob tro'n Steddfod a t'o' ma'n dangos bod o mor boblogaidd yn bob man ti'n mynd. O diolch. Yym yndi mae mae 'di mae 'di gweithio reit dda. Dwi'n me'wl mae 'di helpu fi gan bod yy do's na'm llawer yn neud be' dwi'n neud o ran smoothies. Ie. Yym so ma' hwnna'n haws i fi ga'l pitch fee. Dwi'n datgelu gormod ŵan. Ma' rywun yn ga'l ideas arno fi. Ie. Ond o ran fel dwi 'di bod yn lwcus 'lly dwi 'di ffeindio gap yn y farchnad a dwi 'di gallu mynd amdani. Dwi 'di mynd rownd llwyth o ysgolion, dros 100 o ysgolion yn Gogledd Cymru wow. hefyd. A mae hwnna wedi helpu brandio bob dim yeah. um, a, a dilyn, gael y dilyniant yna. Um, a, a wedyn, ia, yeah, just mynd i llefydd gwahanol, mae yna gymaint o llefydd dyn ni wedi bod lle mae just heb di bod yn dda. A dim, eich, dim bai'r event, mae ma wedi bod yn bwrw, yeah. mae ma, ma yna wbeth ti'n mynd o'i le. Ond on mae yna Pethau fatha Eisteddfodau 'di bod yn wych, Gŵyl Fwyd Gaernarfon 'di bod yn catalyst o be' 'dan ni'n neud bob blwyddyn... Ie. ...hefyd yym a wedyn be' sy'n rili cŵl ydi ydi mynd i llefydd yn Lloegr rŵan a yym dangos menu yn Gymraeg a ballu dwi'm yn newid o na'm byd yym dwi jyst about gallu siarad Saesneg a a Cymraeg so yym Mae, mae, ia, ond mae, mae o'n ffordd cwl, maen nhw'n rhywun di denu i'r fan hyll pinc na genna fi, maen nhw'n di, di dychry, maen nhw eisiau gweld be di stori fi, dwi'n siarad Cymraeg, dwi, dwi, dwi'm yn siarad Cymraeg yn y gylchgrawn, maen nhw'n gweld pethau Cymraeg ar y menu, maen nhw'n gofyn be di hwnna, a mae hwnna reit, mae brandio fi slightly gwahanol pan dwi yn mynd i Lloegr hefyd, na be, neu mae, mewn festivals o ran fatha, mae i gyd am Gymru, a dwi'n pwysio hwnna, Pan yng Nghymru dwi'm yn gor'o' neud o. Ie. A ma' hwnna rwbath sy'n bendant yn unigryw i'r ddau ohonach chi, bo' chi yn pwsio yr iaith a yr holl harddwch 'ma sy gynna ni o'n cwmpas ni. T'o' ma' hynny yng ngwaith y ddau ohonach chi sy'n dangos pa mor bwysig ydi Arfor a Eryri i i'ch gwaith chi dydi? Yndi. Ond oddach chdi'n deud yn fanna bo' chdi 'di bod yn rhan o Llwyddo'n Lleol ar y cychwyn ond mae o 'di bod yn rhan ohono fo drw gydol dy daith di mewn ffor do? Felly deuda 'tha ni t'od Sut ti 'di cael yym yy cymorth llwyddo'n lleol drwy gydol dy daith di? So nes i ddechra efo'r yy rhaglen Elfen i Fentro yym o' hwnna rili cŵl 'c'os nath hwnna ddechra hwnna sylfaen y busnes i gyd yym a wedyn wrth gwrs ga'l help i gyflogi a bob dim hefyd o' hwnna'n yym reit exciting yn y siwrna nesa o Swig lle o- yy lle bo' fi'n gor'o' neud bob dim yn y fan D o'n i 'wan yn gallu cael help o'r fan, a hefyd rhoi cymorth iddo fi fynd i chwilio am sut i dyfu'r busnes. A we- ond dwi'n meddwl y peth mwyaf o Llywdden Lleol ydy um, dwi dal yn mewn cyswllt efo lot o bobl sydd wedi mynd ar y program. Yeah. So fatha Nathan Craig nath agor y fan 'na, Nathan Craig yn hero iddo fi, a oedd o ar yr ail cohort o Llywdden Lleol. Yeah. So, ma' ma' Ceirwyn Cofi Dre, dwi dal yn gweithio efo Ceirwyn l- ar dipyn o fatha festivals a ballu. Ma' lot o ni'n yr un un maes er bo' ni'm yn yy direct competition efo'n gilydd 'dan ni'n yr un un maes so wedyn 'dan ni gallu helpu'n gilydd allan yn fan 'na. A dwi me'wl dyna os 'di d- d- be' dwi dal i gymeryd o Rhywun Lleol ydi bod bo' ma' pobol newydd yn dod arno fo ma' 'na bo- ma' 'na gymuned reit dda sy dal dal i fynd yna. Ie ie a cydweithio...
Ia cydweithio dyna fi efo...
...efo pobol mewn ffor sydd ish, yn yr un un maes, fel oeddech chdi'n deud. Ella bod yna collab yn mynd i ddigwydd yn fama, rhaid chdi gael Lisa i ddiseinio rhyw smoothie newydd i chdi. Yndi. Efo rhyw gelf. Na ni, Luch, dechrau rhywbeth newydd. Dwi 'di kind of 'di dwyn fatha lliwiau Lisa ac o'n i'n sbio ar y brandiau a o'n i'n meddwl pwy sy pwy sy jyst yn denu denu sylw arna i 'lly. Ond ma'n l- os ti'n sbio ar fatha bob dim ma' Lisa'n neud ar y reels a bob dim a ma' yr engagement mae'n ga'l... Hmm. ...drw neud o'n Gymraeg drw neud o'n authentic. Ie. Ma'n ysbrydoliaeth mawr iddo fi. O call you to. Yndi a ti 'di creu Tiktoks da efo dy dad. Do. Yn bendant.
Diolch i dad.
What a guy. Do.
Ia do. Ia diolch yn fawr. Efo'r holl fideos mae o 'di neud i chi. Chwara teg iddo fo ia.
Ond ma' hwnna yn ran bwysig enwedig... Yndi. ...t'od ti'n gweithio ben dy hun yn amlwg fel artist. Ia. Felly i bobol sydd yn cychwyn a sy isio mynd amdani a jys bod yn artist lawrydd... Hmm. ...llawn amser t'od Be ydy'r cymorth? B- be sa chdi'n 'i ddeud wrthyn nhw? Dwi me'wl ti isio rwbath sy'n mynd i sefyll allan rwbath sa neb arall ti isio trio ca'l steil dy hun dwi me'wl bo' Ie. hynna'n bwysig 'c'os gynnoch chdi gymaint o bobol sydd yn neud celf ti isio dy waith di sefyll allan mewn ryw ffor. Ie. Yym ia jyst dwi meddwl ma'n an- ma'n job achos ia. Mae o'n... Ti ti reit unig 'de pan ti'n neud dy waith. So t'isio ia neu' jyst bod yn chdi dy hun. Dwi me'wl bo' pobol especially yn lleol ma' n'w licio prynu gan y person. So ia ella ar gyfrynge cymdeithasol bod o'n bwysig dangos yr ochor yna ohona chdi. Ie. Dwi me'wl dwi 'di clwad rywun yn deud y cyngor wtha fi bod chdi'm isio gor bwsiad gwerthu dy waith, bod o'n well neud fatha eighty percent a jyst dangos chdi dy hun... Hmm. ...a wedyn bod yr ugen y cant arall yn fatha pwsiad petha. O oce ie. Sydd yn rili diddorol. Hmm. Yym so ie dyna pam ti'n gweld pobol yn neud petha hollol boncyrs ar... Ie. ...social media 'di mynd yn lle jyst pwsio pwsio prynwch hwn prynwch hwn. Hmm. Dwi me'wl bod o'n bwysig ie jyst bod yn chdi dy hun a peidio rei- bod ofn dy rhoi rhoi dy hun allan yna rili 'de? Ie. Yym. A hefyd pidio bod ofn methu neu ffeilio fatha t'od os 'di rwbath ddim yn trio yy gweithio tro cynta dim otsh fatha dim otsh am dy ego di na'm byd rho hwnna i'r un och- i un ochor. Ie. A jyst cario mlaen yym tra'n tan ti'n fatha taro ar rwbath yym achos ma' powb yn eu cymgy- gymeriada jys pwysig dysgu ohonyn n'w. Ie. A ie jyst peidio bod ofn. Ie. Ie.
Ato i chdi fel artist, llawrydd, gweithio ar ben dy hun, sut ti yn gallu t'o' ca'l y cydbwysedd iawn 'na o beintio, bod yn artist a wedyn yr ochor fusnes 'na? Achos ma' siŵr bo' hwnna reit anodd i jyglo. Mae o yym hwnna 'di'r peth anodda swn i ddeud. Ie. 'Chos t'mo' fatha bo' chdi'n iwsio dau ran o dy frên. Hmm. Yym ma'n job fatha jympio un i'r llall rili. Yym ma' gynno fi stiwdio yn Cei Llechi 'wan a ma' hynna rwbath dwi 'di stryglo 'fo rili. Yym t'od dwi licio ma' dwi'n ffeindio bo' peintio fi well pan dwi ddim yn ca'l set oria i neud o so dwi licio ella neud o ben bora ella neud o'n ganol no- fatha dim ganol nos hwyr y nos. Yym so ia ma'n job fatha neud ca'l yr ochor busnas 'na fatha lle dwi 'tha iawn genno fi set oria i neud rwbath. Ia. Yym a hefyd ma'n job fatha meddwl am yr ochor busnas a betha a bod yn greadigol 'r un pryd. Hmm. Ma' hefyd yn job neud fatha commissions achos... Ie. ...ma' hwnna'n fatha dwi gor'o' dilyn briff dwi'm yn ca'l gymaint o ryddid â hynna. Yym ma' hwnna chydig bach mwy commercial ddedwn i. Ie. Yym on' mae o'n neis ca'l y balans o gallu gneud gwaith fy hun a'r commissions hefyd so bod bo' fi yn ca'l bach o ryddid pan dwi'n neud gwaith i fy hun 'lly. Ie. Yym ond ie na ma' mae o'n job 'de? Hmm. Yym. Tyd y gwaith balans o'r ddau beth yna, sa chdi'n deud na hwnna di dy un o'r heriau mwyaf sy'n yna wrth gychwyn busnes fel artist? Bendant, um, chos dwi'n meddwl bod yna chdi bach o tabw um, efo artistiaid i beidio bod yn commercial. Um, ond dwi'n teimlo fatha mae'r oes di newid chdi bach a fatha efo cyfryngau cymdeithasol a falle, dwi'n teimlo fatha bod chdi yn gorau bod chdi bach yn commercial dyddiau yma. Yeah. Um, a hefyd, dyna dy'r unig ffordd ti'n mynd i allu neud bywoliaeth yna fo. Yym t'o' ma'n bwysig bo' chdi'n enjoio be' ti'n neud yn amlwg yym on' ma' rai' chdi werthu hefyd yym ond efo'r ochor o bod bod yn unig yn neud gwaith celf fy hun dwi yn rili enjoio neud fatha gweithdai ar yr ochor rŵan... Ie. ...yym achos ma' hynna'n fatha dwi yn gallu cymdeithasu efo pobol siarad efo pobol a ia ma'r balans yna well gynno fi 'wan dwi meddwl. Ie. Yym o'n i yn ffeindio fo'n anodd bod ben fy hun dwi meddwl. Hmm. Yym. Swn i'n deud bo' hwnna yn fenter newydd i'r busnas sydd yn bendant. Bendant yn llwyddo 'c'os dwi'n gweld ar social media... Hmm. ...t'wod lle ti yn ca'l parti bach yy Inca Drink ac yn ca'l llwyth o bobol at ei gilydd i drio neu' chydig bach o waith celf. Ie. Dwi'm 'di ca'l go i 'im eto ond allai Bendant ddi, swn i'n warthus yn yma. Ond so, maen nhw'n edrych fatha nosweithiau llawn hwyl. A mae hwnna'n syniad briliant i ddatblygu'r busnes. Ie, mae hwnna wedi...
Ie, mae rhywbeth newydd i adio iddo fo, dwi'n meddwl. Um, ond ie, dydy o'n byd serious, mae jyst yn rhywbeth hwyliog, really. Oce, so ni'n iawn, Sech chi'n champion. Okay.
um, ond na, dwi'n cael gymaint o laff yn un nhw. Um, a jyst cael cyfarfod pobl. A dwi'n teimlo fatha bod o'n gweithio'n dda fatha duda bo' rywun yn dod â ffrind efo n'w sy rioed 'di gweld yn ngwaith hi o blaen a wedyn ma' n'w ella'n prynu print. Ie. Yym mae o mae o jyst yn gweithio dda rili ti'n kind of cyrradd cynulleidfa newydd o bobol yym a obviously rwbath newydd i adio i Instagram a TikTok fi a ballu so na ma' ma' bob dim yn so't of gweithio efo'i gilydd yym er bod n'w wahanol 'lly so Na, ie, sbinio platia dipyn bach ond ie, na. Da. Dwi'n enjoio. 'Lly i artist sydd yn cychwyn ŵan, o bosib bo' 'na rei petha sy 'di methu a wedi llwyddo i chdi, yy pa gyngor sa chdi'n 'i roid iddyn nhw? Yym dwi me'wl jyst rhoi dy hunan allan yna. Ie. Yym peidio bod ofn trio mynd i siarad efo Ariella, trio cystadlaetha dim otsh os 'dach chi'n methu, mae pobl yn dod i wybod amdana chi yn yr orielau yma wedyn. Yeah. Um, ella cael arddangosfeydd grŵp i ddechrau fo i, a trio cael yr hyder yna, achos mae o'n job, yn enwedig pan ydych chi'n gwneud rhywbeth creadigol, um, ti'n rhaid dy hun allan yna, ti'n rhaid y galon i gyd i fewn iddo fo. Um, a ti'n teimlo reit eitha vulnerable pan ti reit tr- dechra neud arddangosfeydd yn enwedig os ti'n berson reit sensitif fatha fi ag o'n i'n arfer poeni be' odd pobol yn feddwl ono fi. Ie. Yym t'o' odd o'n ofnadwy o scary so trio fatha rei hwnna i un ochor dwi meddwl a jyst go for it ond erbyn hyn dwi 'di mynd i'r pegwn arall rŵan dwi'm yn cerio be' ma' neb yn meddwl so Ond yym na mae o nyts faint o hyder ti'n ga'l mwya'n by' ti'n neud wbath. Ie. Yym. Ond ia, o- odd hynna'n anodd ar y cychwyn rai' fi yym cyfadde 'de. Ie, a be' amdanach chdi Tom? T'od, d- dim bo' nisio hybu neb i fynd ati i greu fan smoothie yn yn yr ardal i fod yn gystadleuaeth i chdi. Ond os fel os 'na rywun sydd efo rwbath gweddol debyg yy i dy yy swig smoothies di, t'wod be' sa chdi yn roid fel cymorth yy iddyn nhw i os 'dyn nhw isio cychw- cychwyn arni ar 'u busnas nhw? Yym yy
Does am ateb fatha pendant, cos dwi, dwi, dwi dal i neud mistakes. A fatha, o ran fel bwyd a diod, ma' ma' dwi'n me'wl am a tebyg i fatha artist fel Lisa t- t- jyst gor'o' ecsperimentio. Ie. Hmm. Ti isio ga'l dy gynnyrch yn iawn. Ie. Honna ydi number one a wedyn ond cyn i chdi werthu unryw byd wedyn ga'l y brandio allan yna. a a dangos i bobol pam pam ti'n neud o fatha ma' 'na neges tu ôl i bob dim 'dych chi'n trio neud fatha dyna 'dan ni'n trio neud efo SWIC a dyna dwi'n deutha y y tîm sy sy efo ni lot ydi pan 'dan ni pan 'dan ni efo cwsmeriaid ne' ne' hyd yn o'd pobol oddan ni'n siarad amdan be' 'dan ni'n trio neud ffigro allan y pam 'dan ni'n neud o a hyn 'dan ni'n neud. So wedyn fysa fel cyngor yym i rywun sy'n dechra ydi Un mae o'n laff ie. Mae o fatha ti'n dechra fusnas dy hun ma'n good laff ti'n cy- mynd i cyfarfo pobol arall on' rai' chdi jyst go with it yy go for it ond setio allan ryw couple o gôls ne' milestones sa chdi licio gyrradd a wedyn asesu fo. Ie. On' fel o' Lisa'n deud ar dechra y podcast fatha paid â me'wl bod t- ti yy ti'n mynd i yy yy fethu lot mwy na be' ti mynd i llwyddo reit yn dechra. Ie. O ran jyst be' be' ella ti'n gweld o ma' 'na wbath yn mynd i newid. ma' model busnes chdi'n mynd i newid so ond paid â paid â me'wl fatha bo be all and end all ydi o os 'di'r hurdle gynta heb 'di myn' ffor chdi. Ie. It's not for the faint hearted nadi? Nadi o na.
Thick skinned a wedyn jyst... Hmm. ...ie ie. Mynd amdani.
Mynd amdani. Ie. Ie.
Oddach chdi'n sôn yn fan 'na rŵan bo' chdi yy isio neud yn siŵr bo' chdi 'fo cynnyrch... Hmm. ...yy wedi prynu'n leol achos yn amlwg ti angan dy ffrwythau a dy lysiau. So mae'n siŵr bod hwnna wedi bod yn rhan mawr o'r busnes i chdi 'fyd. Do. So un o'r sialensau mwya o ran ffrwythau, yn enwedig ffrwythau smoothies tropical 'lly, ydy bod nhw o gwlad arall. Ie, ie. A sa'm byd 'da ni'n gallu neud am beth bynnag, bananas a a pineapple a a mangos a ballu. Ond wedyn 'da ni'n trio ffigro allan wel sut ydw i'n gallu neud mwy o un ochr o'r busnes. Yeah. Ydw i'n gallu collaboratio efo'r busnesau lleol sydd yn gallu profidio mm. y ffrwythau uh, da ni'n gallu uh, yn agos iddyn ni. Ydw i'n gallu gwneud mwy mewn pethau cymunedol. Just, just chydig bach fel la i, i, i ddod, ddod o'r, ia, yeah, tro, tro combatio yeah. um, rei pethau sy'n ni'n methu wneud yn, yn hawdd. Chi. Ie ie. A be' sy nesa i Swix Smoothies ti'n me'wl? T'bo' be' ydi'r uchelgais? Honestly on- Fans yn bob man. Yym dwi'm yn me'wl fans fydd y fydd y boi. Dwi me'wl ma' ma' un wel gynno fi ddau fan ar y funud on' ma' ma' 'na un yn ma' 'na un fan yn mynd efo beicio smoothie a ma'n neud gwanol operations mynd rownd ysgolion ma' 'na fan arall yn mynd o gwmpas yym yy yr festivals a ballu yr un pinc mowr 'na. Ma' un fan yn ddigon. mae o jyst yn... mae 'na wbath yn mynd rong efo fo yn ddyddiol yym ond dyna jyst dim natur y busnas. So o ran fatha swigg dwi'n gweld gyn- gynno fi d- yy ry- yy ff- ryw dri project gwahanol dwi'n dwi'n yym gweithio ar. Ie. O ran tyfiant. Dwi'n mynd i asesu hynna mewn chydig bach dwi'n mynd i weld lle ma'n mynd ond swn i'n licio ga'l yym bod swigg mewn lleoliada gwahanol ar draws Cymru. a hefyd bod ni'n gallu gwneud um, gwersi iechyd a lles yn yr ardaloedd yna hefyd, yeah, a cydweithio efo ysgolion, cydweithio efo food banks, mae hwnna'n prosiect arall da ni'n gwneud. So mae yna lot o pethau cool. O, oh, bril.
Swnio'n cyffroes iawn. Yndi, yndi, jyst ni wedi weld ar newspaper mewn bach, a dda, businessman messed it up. Had it all, na. Dyna, dyna fydd diwedd swig, dyna dwi'n gwybod. Na, na, na, mae'n gwybod. Ond so, fel chi'n dweud, mae lleoliadau yn bwysig, t'od, ar hyd y lled arfod, Arfor a Cymru tu hwnt. Yy felly gobeithio fydden ni'n gweld yy y siopa yn popio fyny yy ar hyd y lled Cymru. Sa hynna'n exciting iawn. Sa hynna'n pretty cool. A be' amdanach chdi Lisa, be' sy o dy flaen di dros y misoedd nesa neu dros y blynyddoedd nesa t'me'wl? Cario mlaen efo Inca Drink gobeithio. Ia. Yym gen i lot o gomisiyna' i'w gwneud a gobeithio swn i yn licio cael arddangosfa yn y blynyddoedd nesaf sy'n lot yeah. o waith obviously. Um, a mae'n reit anodd cael arddangosfa achos ti angen byw tra ti'n gwneud y gwaith ar gyfer arddangosfa dot so yeah. fatha ti'n gwneud y peintiadau mae'n gyd ond ti'n ti gwybod os ti hyd yn oed yn mynd i werthu nhw yeah. ond ti'n gorfod cychwyn rhyw flwyddyn neu blwyddyn a hanner cyn yr arddangosfa so mae'n job cael y balans na yeah. o fatha byw a neud bywoliaeth a ca'l gwaith yn barod at arddangosfa so mae'n ma' 'na ddipyn o plania'n neu' efo hwnna so fydda i isio dipyn o amser i allu neud un yn iawn 'lly so gobeithio yn y blwyddyn blynyddodd nesa ga'i arddangosfa bach arall. Da da. Yy a hefyd dwi gwbod bod y ddau o'na chi wedi neu am fod yn mynd o gwmpas ysgolion efo llwyddo'n lleol Felly, yym, rhyw fath o Ted Talks, dwi'n cymryd, ydy heini wedi bod. Do. Ydy heini'n mynd yn iawn? O, hwnna'n rili cwl. Mae'n cwl, yndi? Yndi. Yndi.
Lle nes ti mynd i chdi? Mae'n cyntaf fi fory, ond dwi wedi rili enjoio paratoi ar gyfer o. Oedd o'n yym reit emotional, actually. O ia, pam? Dwi wedi penderfynu yym sgwennu llythyr i Lisa yn 14 mlwydd oed. So, ia, oedd o'n nyts fatha meddwl yn ôl a fatha...

trio danos, mae hwn yn really cringy fan hyn. O'n i'n trio danos fatha bod flavour Miss Green ni, dyn efo spinach a mango pineapple sydd afal ar efo. Yeah. A bod y ffrwytha'n representio fatha part o bwyd chi sy'n bwysig i wneud y smoothie perffaith. Dyna oedd un ni. A wedyn, o'n i, di, o'n i, nes i ddechrau off yn dweud, mae hwn yn really cringy i bawb.

uniaethu efo nhw ar y, ar y lefel yna. Yeah. Ond hefyd jyst y ffordd da ni'n siarad yn tafodiaeth yeah, fwy na... Agos ata chdi. Agos yeah. ata. Yeah.
A dwi'n meddwl hwnna sydd wedi helpu fi efo'r TikTok a beth chi. Fatha, drwy llwyddo'n lleol a Menter Môn a bob dim, oedd yr emphasis o jyst gwna beth yn Gymraeg. A neith pobol sy ddim yn siarad Cymraeg hefyd dal i niaethu efo chdi. So wedyn ar TikTok ma' bob dim yn Gymraeg pretty much. Ie. Ma'n cŵl. Gana fi. Dwi'n dwi'n engageio efo lefela personol. Ma' o dwi'n meme hefyd. No wê! O'n i'n o'n i'n dre ie o o genuine o'n i'n dre yym dros 'Dolig yn ga'l peint a nath 'na rywun dod ata fi yn deud ti'n meme o'n i fatha he? Yym. Nes i ddeud ar TikTok rhywbryd o lle dwi heddiw ydi Pwllheli fatha es i nyts am Pwllheli fatha o'dd y biggest deal ever fatha o'dd y swig yn Pwllheli. Ma' rywun 'di clipio fo. Ie. A ŵan ma'n apparently ma' rywun yn gyrru fo i mêt nhw bob tro fatha ma' nhw'n mynd i Pwllheli. O class. Dwi'n mynd i Pwllheli o swig ie. Fatha dwi'n dod o Rhyl newydd 'lly. Ie. O ffyni. Da.
Wel dwi falch bo' chdi'n meme. Diolch. Yy ma' wnna ma' wnna beth mowr i ddeud. Hwnna 'di'r

Cymru. A dyna ni am heddiw ma, ymunwch efo ni unwaith eto am fwy uh, gan bodlediad lleisiau lleol a cofiwch adael uh, unrhyw sylwadau neu gwestiynau yna. Tan tro nesaf, tra!